Insellmulkom u nilqgħukom għal programm ieħor Xi Qrajt dan l-aħħar li llum se jlaqqagħna ma' Salv Sammut. Salv twieled Ħal-Lija fl-1947 u ggradwa fl-Istudji Soċjali. Huwa beda jikteb fl-1964 u s'issa ppubblika tliet kotba tal-poeżija, ħames rumanzi u ġabra ta' novelli b'tema soċjali. Din is-sena se jippubblika s-sitt rumanz tiegħu bl-isem ta' Ir-Raġel Stramb. Allura Salv, xi qrajt dan l-aħħar? Dan l-aħħar qrajt, spiċċajt il-ktieb ta' Paolo Coelho, Is-Seba' Wieħed, għax kittieb li jogħġobni ħafna. The Winner Stands Alone. Il-ġrajja hija dwar Igor Malev, Russu, li kien suldat fl-Afganistan. Baqa' b'dik it-trawma. Mix-xejn bena imperu finanzjarju fit-telekomunikazzjoni u kien miżżewweġ ukoll waħda jisimha Eva, pero' tant kien medi fix-xogħol dan li hi telqitu biex marret ma' ieħor Għarbi, Hamid Hussein, li wkoll stagħna fil-haute couture. U dan kien iffissa li għandu xi missjoni mingħand Alla biex jelimina n-nies ħalli ma jbatux fil-ħajja tagħhom. Eżempju, kienu qed jieklu flimkien u daħal wieħed imċerċer. Iffitthom u ħareġ ieghor ħareġ ma' dan u hi ħasbet illi ħa jmur jgħinu biex jtih xi flus. Fil-fatt qatlu. Għax qal, Aħjar neħilsu mit-tbatija. Issa, l-istorja tkompli, u hawn hu s-sabiħ ta' Paolo Coelho, illi f'ġurnata waħda sseħħ il-ġrajja sħiħa. U sseħħ fil-belt ta' Cannes waqt il-festival tal-films. U biex juri lil Eva li hu għadu jridha u jibgħatilha l-messaġġi kien peress li r-raġel il-ġdid ta' Eva, Hussein, u mbagħad kien ta l-films, jipproduċi l-films, dan għatillu lill-producer tal-film. Għatillu lill-attur prinċipali sadattant jibgħatilha l-messaġġi u kien jaqtilhom b'mod u manjera li ħabbel moħħ kollu l-ħadd għax mhux b'xi sikkina jew kellha b'revolver, kien isib il-weak points tal-ġisem ta' dak li jkun. Jafas fuq hemm u kien u kien joqtolhom hekk. Baqa' sakemm fl-aħħar iltaqgħu t-tlieta li huma. Imma mhux ħa nkompli ngħid l-istorja għax inkella tkun qed titlef mill-gost tagħha. Però li jaffaxxinani Paolo Coelho huwa illi ktieb oħxon bħal dan u djalogu fih ftit, però xorta waħda tħoss li għandek tkompli taqra. Fil-fatt minnu tgħallimt ħaġa oħra wkoll. Għaliex il-frażi money laundering. U jgħidlek għaliex. Għaliex fis-snin tletinijiet fl-Amerika kien hemm Prohibition Act, fejn ħadd ma seta' jipproduċi u jimmanifattura l-alkoħol. Al Capone, li kien sar miljunarju minflok hekk, biex ma jinqabadx mill-awtoritajiet, kien fetaħ ħafna ħwienet ta' il-londri. Allura meta l-awtoritajiet staqsewh kif sar sinjur, qallhom għax bħalissa qed jinħaslu ħafna ħwejjeġ in-nies. Allura ġiet il-money laundering. E, u mbagħad ikompli wkoll. Juri, id-dinja artifiċjali tal-show business, is-sagrifiċċji li jagħmlu t-tfajliet ikunu għadhom żgħar biex jilħqu l-ambizzjonijiet tagħhom, ikunu mudelli, u kollu jurih dan. U għamel ħafna riċerka bħalma s-soltu jagħmel Paolo Coelho. Għalhekk għalhekk jogħġobni jien ħafna. Jiena dan bħal metlek huwa s-seba' ktieb li għandi jiena. Mhux għax Malti ma naqrax, naqra naqra wkoll, imma Daqqa naqra wieħed barrani u daqqa naqra Malti ukoll. Tajjeb ħafna. Grazzi ħafna Zalf, interessanti ħafna. Aħna nħeġġu lit-telespettaturi jmorru jfittxuh u nħeġġuhom biex ikunu magħna wkoll il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Sadattant, aqraw Imqar Nitfa' Kuljum.